Nɔvinye lɔlɔtɔwo mígale akpeda na Aƒetɔ Yesu Kristo le egbe ƒe ŋkekenyui hã me, abe ale si ke wògbakpɔtɔ le mía ta kpɔm, le mía ta ʋlim hele ye ɖokui ɖem fia mí bena míanyɛ be eya ɖeka koe nye Mawu eye eya ɖeka koe Eklo katã ɖo la dzena, eye ya ɖeka koe ya ɖe sia ɖe naʋu na, elabe eyae nye Mawu la. Nɔvinye lɔlɔ̃wo, edze be ame sia ame neɖe asi eɖokui ne Aƒetɔ ne wohɔe, ne wòatrɔ zi eya ŋutɔ ɖeka tɔ ke nye Mawu. Eya ta mígblɔ be, Gblɔ na Aƒetɔ Yesu be newɔe ne yeatrɔ zi etɔ koŋ. Yesu wɔm ne manye tɔwò kom. Nɔvi lɔlɔtɔwo medo gbe na mi eye menya be miefɔ le miaƒe nɔƒewo nyuie le Aƒetɔ Mawu ƒe asi ke nye xɔname ƒe nuɖusi ma ƒe kpɔkplɔ te. Aƒetɔ le mia yɔm elabe lɔlɔ ke tsɔ na mi la etre akɔ elolo eye wòdi be míawo katã si ke ye ŋutɔe wɔ ɖe ye ŋutɔ ƒe lɔlɔ̃nu alo ye ŋutɔ ƒe nɔnɔme nu la miawo katã miakpɔ lɔlɔ̃nu nyui si ke le ye si eye tsɔ wɔ mí be mianye ye dukɔ nɛ la, bena miadze sii eye bena gomekpɔkpɔ ke le eme, esi ke wɔ mí tso eƒe agbegbɔgbɔ de mía me, ye mítrɔ zi luʋɔ gbagbe, ye woyɔ mí be amewo la. Aƒetɔa, ehiã wò be nàtsɔ ee ɖokuiwò, menye wò ŋutɔ nye ɖokuiwò tɔ o, gake la, edi be nàlɔ ne nàgblɔ be, Aƒetɔ Mawu mavɔ tsɔtsɔ wɔ ɖokuiwò tɔ koŋ. Nenye be èlɔ̃ eye Aƒetɔ Mawu tsɔ wɔ tsɔtsɔ wɔ etɔ ɖokui koŋ la, nɔvinye nuɖeke megale kee ele agblɔ be ee mava me le eƒe agbe me o. Ènya be Aƒetɔ gblɔ na mí le eƒe nya me bena ye wɔ mí eye gɔme be ye tsɔ agbe na mí abe enunana ene eye ke tsɔ agbea na mí abe enunana ene la ee etsɔ ŋugbedodo ɖe hã kpe ɖe ŋu. Mígblɔe míxlẽnɛ edzidzi be Mawu gblɔ be yenya ŋugbetee do ɖe mía dometɔ ɖe sia ɖe ƒe agbe ŋu. Dzɔgbenyui ƒe ŋugbee menye dzɔgbevɔ̃e o, bena nu siwo katã míle mɔ kpɔ na la nenasu mía si eye míaɖo etsɔ me kple mɔkpɔkpɔ nasu mía si, elabe mɔkpɔkpɔ la mefluna ame o. Nɔvi lɔlɔtɔwo, edze be míanɔ se nu siawo gɔme nyuie. Míaƒe gbeƒã si ɖe mí le na mi la, menye mí le gbɔgblɔ na mi bena miavɔ ye o, vɔ mí le didi be miadze si Aƒetɔ ale si ke nu wòle be miadze si ɖo ne mía katã miavo, ale be eƒe gbɔgbɔ ɖeka nekplɔ mí. Elabe Edo baba ne ame sia ame ke le ase ƒe nya la vɔ, vɔ ya gakpɔtɔ anɔ eye ɖokui blem la. Aƒetɔ do baba ne ame mawo katã. Eya ta mele gbɔgblɔ be ne mía amegbetɔwo katã míate ŋu anya ale si woawɔ afi ate ŋu trɔ zu Kristotɔ la, anye nu si anyo ŋutɔ. Ne mía amegbetɔwo katã alo amegbetɔ kewo katã Mawu wɔ ɖe ye ŋutɔ ƒe nɔnɔnu me nenye be míawo katã míate ŋu anya leke yewo wɔna wotrɔna zi na Kristotɔ la, ale anyo ŋutɔ. Menye leke wo wɔna wotrɔna zi tsɔtsitɔ o loo, vɔ atrɔ zi Yesu tɔ koŋ la, mi le nya siawo fia mi nɔvi lɔlɔtɔwo edze be miase gɔme eye mianye kɔte bena mawu ke wɔ mi la edi miaƒe nyuie na eya ta leke ya di be nanɔ la ye mi le anɔ nɛ eye dɔ ke wɔ ɖe mia nu la le lɔlɔ gã si ke wòɖo na mi la ta la tsɔ to eƒe amenuveve alo nubabla ƒe amenuveve amenuveve la me la, ebe mianye ya ne miatɔ zi etɔ koŋ. Eya ta nɔvinye, menya be le gbe ya senga ƒoƒo ya me. Mawu nya gblɔ na mi le Zekaria ƒe agbalẽ ta woe ne kpukpui ame woe ne tsɔ yi ɖe woe eh, woe ne kpukpui ame nyi tsɔ yi ɖe woe aseka me bena ɖi. Eye nye Mawu be gbe ma gbe la aleluya be aƒetɔ mavɔ le gbɔgbɔ na mi bena li le ema yi la etsi gba etsi gbagbe asi tso yerusalem eƒe afa aɖo ta edzeƒe ƒu la me eye afa aɖo ta etoɖoƒe ƒu la me le dzomeŋɔli kple vuvɔŋɔli siaa aƒetɔ mavɔ anye fia ɖe anyigba blibo la katã nu. Ɣemaɣi la, aƒetɔ mavɔ ɖeka ko anɔ anyi eye ŋkɔ ɖeka ko anɔ eya ŋu. Biblia le gɔme ɖem na nye kplo be ɖee gbe ma gbe eye gbe ma gbea va hã vɔ, elabe nya yawo nye nyagblɔɖinya da ɖi. Gbe ma gbe la, etsi gbagbe Atsi tso Yerusalem, eƒe afã ado aɖo ta Ɣedzeƒeƒu la me, eye afã aɖo ta Ɣetoɖoƒeƒu la me. Anɔ sisim le dzo dzomeŋɔli kple vuvɔŋɔli siaa. Aƒetɔ mavɔmavɔ anye fia ɖe anyigba blibo la nu. Gbe ma gbe la, Aƒetɔ mavɔmavɔ ɖeka koe anye Mawu eye wòatɔ ŋkɔ ɖeka koe míeyɔ be Yesu si nye Kristo la. Eye Biblia gblɔ bena haleluya ame sia ame siwo si xɔe se be yesu ye nye kristo la wodzi tso mawu me eye ame sia ame si lɔa fofo la la lɔa evia hã nɔvinye gbɔgbɔ kɔkɔe nakpe nu teƒe nase nya ya gɔme le teƒe ma mele kuku na o le yohanes ƒe agbalẽ gbãtɔ tama tɔ kpukpui gbãtɔa me eye wòtɔ na hle eh, Biblia le fransɛ gbe me yo, eʋe gbe me yo alo eh, eh, English me yo na hle na se kpɔla. Bena wogbe be l'éternel, Mawu mavɔ mavɔ. Fransɛ gbe be éternel sera roi de toute la terre. En ce jour-là, l'éternel sera le seul éternel et son nom sera le seul nom.

ŋkɔ eve ɖeke meli o nɔvinyewo miɖo la se nu siawo gɔme nyuie mele akpe dam be mile gɔme sem elabena minya be aƒetɔ di be mia katã miadze sie eya ta wòle yɔ nu bena ɖe eya ta ɖe ame sia ame si axɔ nubabla yeye la ƒe amenuveve dzi se la woawo koe anye kristotɔ eye nenye be enye kristotɔ la nɔvinye meɖo le agavɔ naneke o elabe nu ka ta o praise the lord eye wògblɔ bena miƒu to anyi mi yuda blibo la kple yerusalem nɔlawo gbakple wo owó fia yosafat ale aƒetɔ aʋakɔ ƒe aƒetɔ le gbɔgblɔm na mi enye si migavɔ̃ o eye ameha gã sia megado megadzi ŋɔ na mi o elabena aʋa la menye miaƒe enya o ke boŋ mawu tɔe wònye kronikatɔwo ƒe agbalẽ evelia ta blave kpukpui wuiatɔ̃e le nya ma gblɔ na mi eye wogayi dzi gagblɔ na mi ke le kronikatɔwo ƒe agbalẽ evelia me ke Eta blatɔvɔ eve kpukpui ame adre kple ame enyi lé agbe be, Milé dzi ɖe ƒo, misẽ ŋu, eye migavɔ̃ o. Asur fia kple ame gbogbo siwo katã le eŋu la megadzi ŋɔ na mi o, elabena ame si le mia dzi la ƒo ame si le edzi la ta. Eya ta la, amegbetɔ, eya la, amegbetɔwo ƒe alɔe li kplii. Ke miawo la, Aƒetɔ, aʋakɔ ƒe Aƒetɔ, ke nye míaƒe Mawu lae li kple mí, ne wòakpe ɖe mía ŋu, eye wòawɔ míaƒe aʋawo. Haleluya! Aƒetɔe le míaƒe aʋawo wɔ na mí. Ne enye tɔ, ne enye Kristo tɔ, leke dze be nànye tɔ ko la, Aƒetɔ awɔ aʋa na wò. Aƒetɔ wò ya gbɔ dzi ko, wò ya ɖo to ko, wò ya gbenɔ agbe nɛ ko ye le aʋaɖekpekpe wɔ ge ɖe nuwò. Màde asi me o. Elabena esi ke woɖo agbalẽ ɖi na fia Zosafat be nu ka Asiriatɔ be wòava gbã dua la, o, ke Mawu ƒe Mawu ɖe gbe la. Biblia gblɔ be zã le kame ko ye woɖe ta le futɔwo katã nu, eye ŋukela la metikpo ɖeɖe ko wokpɔ le dua me. Eye Israel, Israelviwo alo Yudatɔwo alo Yerusalemtɔwo la, womede asi aʋa me kura o. Mawu ŋutɔe wɔ aʋa ɖe wo nu. Nɔvinye, ne ènye Kristotɔ la, Mawue le aʋa ge ɖe nuwò. le yesu kristo ƒe ŋkɔa me elabena aklamakpakpɛwo la gblɔa nya maɖinyawo eye bokɔnɔwo kpɔa wokpɔa alakpa ŋutegawo wolia drɔe siwo mele ɖeke me o eye woƒe ala akɔfaname la to flo koe eya ta woanɔ Etsa ga la tsam abe alẽwo ene, eye fu awɔ wo vevie, elabena ame siwo le wo kplɔm wonye alakpanya, alo la, wonye alakpanya gblɔlawo alo e, alakpanya lakplɔviwo wonye le wo blem. Esia ŋutie Mawu wɔ nubabla yeye ƒe amenuveve ƒe dɔ sia na nye kpli wò bena ɖee míakpɔ xɔxɔ tso eme. Eya ta medi be nàxlẽ agbalẽ ke woyɔna be Zakaria ƒe agbalẽa ke ta woe tɔkpukpui gbã hɛ ɖe ame ene me. Afi ma míaxlẽ le bena, Le ɣe ma ɣi la, vudo aʋu na David ƒe aƒe la kple Yerusalemtɔwo ɖe nu ɖe nuvɔ̃ kple makɔmakɔnyenye ŋu. Ale Aƒetɔ Mawu, aʋakɔ ƒe Aƒetɔ gblɔe si, Ɣe ma ɣi la, matsrɔ̃ legbawo ƒe ŋkɔ ɖa le anyigba dzi, eye womagava ŋku dzi na amewo azɔ o, eye mana Enyagblɔɖilawo kple gbɔgbɔ makɔmakɔwo hã nu natso le anyigba dzi. Eye ne ame aɖe gale enya gblɔm ɖi la, ekema eƒe dzilawo Fofoa kple dadaa woagblɔ nɛ bena, Màtsi agbe o, elabena ègblɔ alakpanya le Aƒetɔ ƒe ŋkɔ me. Nɔvinyewo, mile gbe ya sema? Ame geɖewo alakpanya gblɔm le Aƒetɔ ƒe ŋkɔ me. vɔ wonye bokɔnɔwo ke woɖo tsɔtsiwo da ɖe nɔvinye ŋku ne ʋu nɔ tsɔ agbe ne kristo blibo ne kristo la nye ta kpɔla le go katã me elabe ne nye etrɔzitɔ ko la ye le aʋa wɔ ge ɖe nuwo ye wɔna aʋa ɖe mía nu za kple keli ye drua ʋu míaƒe ʋɔnuwo na mí ye tsua nyame na mí nɔvinye ɖo ŋu ɖe ŋuti ye gbe ko ne nakpɔ nu ke la dzɔ ɖa aleluya nenema ye eya ta egbɔgbɔ be le ema yi la ema yi la eŋu akpe nyagblɔɖilawo dometɔ ɖe sia ɖe ɖe eƒe ŋutega ŋu ne wogblɔ nya ɖi eye womagado womagado elafuwo be woaflu ame o wo dometɔ ɖe sia ɖe agblɔ bena nyemenye nyagblɔɖila o agbledela menye eye agbledede enye nye dɔ tso ɖevime ke edzɔ vɔ nɔvinye mase ɖe fia miaba yi dzi yesu ne yirɔ kakaka be gase nɔviwo yesu nyo oyira mawu lolo avua dziɖula ƒe gbetso true forgiveness mission australia na nya nye siawo lo mawu ne yirɔ kakakakakaka eye mawu ƒe nya ye yeto wò dɔla yeto eƒe dɔla dzi na wò loo si nàtsɔ de dɔwɔme le yesu ƒe ŋkɔ me woyra geɖe amen